Għada jibda uffiċjalment ix-xahar ta' Jannar, xahar sinonimu ma' sales. Ovvjament f'Jannar meta l-affarijiet forsi jkunu ftit orħos mis-soltu, żgur li t-tentazzjoni li ma titlifx dak il-bargain tiġik U jekk kemm il-darba tkun qiegħed fuq barra forsi ddur mal-ħwienet li taqbad u tixtri li tkun impulsiv bix-xiri tiegħek hija xi ħaġa li tista' tiġri. Fil-fatt ilbieraħ waqt Prime Time kelli konverżazzjoni interessanti dwar id-drawwiet tax-xiri tagħna kif ukoll dwar ix-xiri b'mod impulsiv. Ix-shopping għal ħafna huwa żvog, dak li jissejjaħ retail therapy. Però, jekk jekk isir eċċessiv u bla bżonn, ma jibqax retail therapy. Le, hekk hu, Owen. Aħna fil-ħajja, fit-terapija u fil-ħajja qishu psikoloġika, naqsmu din il-famuża kelma retail therapy u x-xiri u forsi xiri żejjed, xiri bla bżonn, qishu f'żewġ kategoriji. Dak li nsejħulu impulse buying u dak li nsejħulu compulsive buying. L-impulse buying huwa forsi dak li aħna naraw flokk nixtruh, naraw handbag nixtruh għan-nisa, impulse buying jista' jkun anke familji għadhom kemm kellhom tarbija pereżempju, nibdew nixtru daqsxejn iktar affarijiet li xi nifqu daqsxejn ngħidu ma tantx għandna bżonn. Il-compulsive buying imbagħad jieħodna fuq skala differenti ta' xiri għaliex qed nixtru affarijiet li m'għandniex bżonn fil-ħajja tagħna, mhux ħa jkollna bżonnhom fil-ħajja tagħna u jkun premeditat, jiġifieri nkun naf li jiena ħa mmur nixtri xi ħaġa li fil-ħajja tiegħi ma tantx għandi bżonnha. Pereżempju nixtri hair extensions meta jiena m'għandix bżonnhom. Dat-tip ta' xiri, il-compulsive buying, normalment ikun skattat minħabba sitwazzjonijiet oħra għalfejn isir. Normalment, Owen, il-compulsive buying isir u jiskatta, forsi bl-Ingliż għal ħafna li qed isegwuna nużaw il-kelma triggered ukoll għax hija kelma issa saret sinonima, meta l-persuna tkun għaddejja minn dipressjoni, mid-depression, minn loneliness, persuna tispiċċa waħedha, minn nuqqas ta' kontroll, minn nuqqas ta' self-esteem, dawn huma kollha fatturi illi jikkreaw fil-persuna vojt il-vojt fil-ħajja tagħna kważi kważi bħala human beings, bħala umani ma nkunux nafu x'ħa naqbdu nagħmlu bih u allura kif għedt tajjeb inti jiskatta l-proċess, jiġi triggered f'din il-behaviour ta' compulsive buying. Min u kif tinduna bl-ewwel sinjali ta' compulsive buying? Min jinduna?
Mela min jinduna Ġeneralment huma n-nies tal-madwar il-persuna, il-persuna mgħusa f'interroti l-maġġor parti tinduna l-aħħar għax tant tkun qed tagħmilha b'mod normali għaliha. So in-nies ta' madwar il-persuna, qed nitkellmu fuq il-qraba, viċin tal-persuna, ħbieb, kollegi tal-persuna. X'inhuma s-sintomi? Ovvjament, kif nindunaw illi persuna qiegħda qiegħda tidħol f'din ir-rutina ta' compulsive buying, nibdew nindunaw illi soċjalment forsi qed tiżola ruħha għaliex qed tiżvoga f'dan il-compulsive buying. Nibdew nindunaw li forsi hemm problemi finanzjarji wkoll minħabba x-xiri eċċessiv. Nibdew nindunaw li l-persuna tidħol f'rutina fejn trid tmur tixtri, trid tmur tixtri waħedha, mingħajr ma jkollha bżonn l-ebda kumpanija ta' ħbieb jew qraba biex proprju jmorru miegħu jew magħha waqt waqt ix-xiri. Jekk kemm-il darba tinnota dawn is-sinjali f'xi ħadd, x'għandu jkun l-approach tal-individwu? Kif tista' tiltaqa' ma' dak li jkun u tispjegalu s-sitwazzjoni jew inkella x'għandek tagħmel, int li int qarib u taf li xi ħadd qed jagħmel hekk? L-approach jaf ivarja jekk intix qarib jew le ta' din il-persuna. Primarjament, però, 'l dil-persuna niefqu magħha, nkellmuha, naraw, ngħidulha daqsxejn aħna x'qed nosservaw, jiġifieri bl-ebda mod judgmental, tajjeb, imma just nibqgħu mad-deskrizzjoni, 'isma' jien qed narak perkażu dan l-aħħar qed tonfoq ħafna. Qiegħed, qiegħed tużhom, qiegħda tużhom l-affarijiet li qed tixtri? U minn hekk forsi tiskatta daqsxejn konverżazzjoni. Mill-bqija ovvjament imbagħad inħeġġu lill-persuna ssib għajnuna, illum hawn tipi differenti, ta' għajnuna proprju biex għaliex dina hija problema nistgħu nsejħulha hekk problema ta' behavior għaliex ix-xiri eċċessiv huwa behavior u li hija xi ħaġa li tista' il-persuna taħdem fuqha tipproċessa magħha nnifisha u jirnexxielha proprju toħroġ minnha. Ftakar, id-deċiżjonijiet li nieħdu llum, l-azzjonijiet li nagħmlu llum dejjem jirriflettu fuq għada. Għalhekk, qabel ma tieħu azzjoni, aħseb, pjana u fuq il-lat finanzjarju tal-ħajja dejjem uża sistema ta' baġit. Jekk tidħol fuq is-sit gemma dot gov dot mt jew inkella anki fuq il-Facebook page ta' Gemma, hemmhekk issib numru ta' artikli li tista' tinforma ruħek dwar kif tista' tibbaġitja aħjar fil-ħajja pero' fuq kollox tista' tista' tniżżel il-ġemma Budgeting Planners fejn inti pratikament tista' tippjana l-aspett finanzjarju tal-ħajja u tiddividi u toħroġ budget biex inti tkun tista' ssegwi. Ftakar is-sit huwa gemma.gov.mt.